Yoo abusuafoɔ, wei yɛ mo dehyeɛ Swansea. Mekyerɛkyerɛ obi biara a wɔrehwɛ me wɔ Suro Nnipa dwumadie so. Megye di sɛ wɔbɔ adeɛ no adom wɔ obi biara ho yɛ. Yɛda Yesu ase, mo nua baa me nso mehu yɛ, bɔne biara nim. Adɔfoɔ, na magye m'adwa fɛfɛɛfɛ a ɛyɛ Suro Nnipa dwumadie na mede rebrɛ wo. Wopɛ Suro Nnipa dwumadie yi bi a, wobɛnya bi wɔ bea bi te sɛ YouTube, Instagram ne Facebook. Baabi baabi biara, edin a ɛwɔ hɔ yɛ Swansea BGH. Sɛ wo search for Sons BGH a, wo nsa bɛka me. Sɛ wowɔ program anaa wowɔ story bi a, mesrɛ wo kɔ Facebook na search for Sons BGH na like me page na bra na yɛndi nkɔmmɔ. Story bi a wowɔ anaa program bi a wowɔ a wopɛ sɛ mede bɛto abɔnten yɛma obi biara nsa ka bi na obi biara ɛtwe ne ho fi tebea a wɔwɔ mu anaasɛ obi biara de bi tutu n'anammɔn na wɔrekɔ mu a wɔnhu how wɔbɛsi a wɔbɛbɔ no bra. Mayɛ krado, metwɛn obi biara a ɔbɛba. Sɛ worehwɛ me wɔ YouTube nso a, na wɔasubscribe to me YouTube channel no ama me, na wɔahyia video no ama amansan nyinaa nsa aka bi ama me, na obi biara tumi de bi abɔ ne bra. Na ɛndɛ yɛ program anaasɛ ɛndɛ yɛ story yɛrekɔ so. Adɔfoɔ, ɛyɛ me nua baa bi na wɔwɔ Ghana, na ne kunu wɔ akwantuo. Na deɛ ɛteɛ ne sɛ ɔwɔ best friend a ɔne ne bɔ kosua tafra a wɔne no anante akyɛ yie paa. Na Ne kunu no ne no dii nkɔmmɔ sɛ, Me dɔ, barima no wɔaware no, wɔahyɛ no nkawa biribiara. Me dɔ, mehu wo ho akyɛ, enti ɛbɛyɛ a twitwa pictures na fa brɛ me na menhwɛ na m'ani ngye kakra. Anuanom, abaayewa no nso, ɛsiane sɛ barima no yɛ ne kunu na wɔaware no ahyɛ no nkawa nti, wampopo ne ti. Ɔgyee peneɛ ka kyerɛɛ ne kunu sɛ, Saa berɛ yi deɛ adeɛ asa. W'ankasa wonim Ghana so yɛ light, enti saa deɛ anapa mɛyɛ, nti anwummere me ne wo kasa a, anaasɛ anwummere na mede ama wo. na barima yi gyee peneɛ. Barima no ampopo ne ti. Barima no ampopo ne ti. Enti sista yi yɛɛ biribiara wiei twitwaa pictures no de guu ne phone so. Na ɔtwitwaa pictures no de guu ne phone so no, ɛnna ɔy n'adamfo no yɛɛ dɛn? Ɛbaa ne nkyɛn. Na n'adamfo no baa ne nkyɛn no, Ɛnna ɔka kyerɛɛ n'adamfo no sɛ, Oo, merekɔ akɔdware aba. Na otu no sɛ ogyaa fon no tu wɔn a wɔrekɔ akɔdware no. Anuanom, n'adamfo no afa ne fon no ahwehwɛhwehwɛ so ma wakɔ ne chat ne adeade akɔtwe kyɛ sɛ naked pictures no a watwitwa no anka anim bere wɔde bɛsɛn ne ne kunu no. Watwetwetwe ne nyinaa agu ne fon so afa ne kunu namba. Nti n'adamfo no dware yɛ biribi awie na ɔkra no sɛ, Meekɔ o. Ɔse, O, na wontwɛn ne yɛnnidi? Ɔse, O, daabi. Ɛna ɔkra no sɛ, Wɔɔkɔ. Ɔkɔɔeɛ no, ɛna ɔkɔ sɛne naked pictures ne nyinaa de maa ne kunu sɛ, Hwɛ wo yere. Bra a wɔte Ghana a wɔɔbɔ. Na wɔne bɛɛma foforɔ ɛhyehyɛ hɔ, ne bɛɛma foforɔ ɛɛtwe mpena ne adeade. Na na menni wo namba a mɛka akyerɛ wo. Enti obi na ɛde wo namba ama me a meka akyerɛ wo, na mesrɛ wo, mɛma no nhu sɛ sɛ ɔse mesi wei sɛ ɔse mesi wei na ɛbɛka kyerɛ me. Mepaatwɔ, mesrɛ wo wɔ anidie mu. Ɛna bɛɛma no se yoo. Enti hɔ no na bɛɛma no, animbire duiɛ na bɛɛma no sɛn ne naked pictures no nyinaa de kɔmaa ne yere. Ɛna ne yere nka sɛ, ei na me kunu na wonyaa wɛn, pictures a mɛtwitwa a mede bɛsɛn ne wo no, woyɛɛ dɛn na wo nsa kae? Ɛndeɛ, ɛnyɛ easy, ntɔkwa a bɛɛma no ne no kuu wɔ phone so no, didi ne yere no atɛm ka kyerɛ no sɛ worebɔ adwaman nsɛm bebree. Ɔbaa no kaa n'anom mu nsɛm dii anuanom, barima no angye wɔ ɔbaa no andi. Ɛnam so ma awareguo baeɛ. Na awareguo baeɛ no anuanom, ɛfaa ɔbaa no tirim bosome nsia. Wɔn de ɔbaa no kɔkɔtoo ayaresabea ne mpaebɔbea ne adeade kɔpem sɛ ne ho tɔɔ no. Nti ne ho tɔɔ no wieeɛ no, ɛna wɔbɛbisa no sɛ, ɛbaa ne sɛn? Ɛna sei ne sei ne sei atom ɔba, abaayewa fɛfɛɛfɛ yi nte sɛ ɛba no, sei ne sei ne sei ne sei atom. Ɛna ɔbaa no rebɛka deɛ ɛsiiɛ biara kyerɛ asɔrefoɔ no. Ɛtɔɔ barima bi akoma so ma ɛhɔ no a barima no gyina mu sɛ, a mɛware wo. Na barima no nso ɔno nso ɔwɔ akwantuo mu ɔkɔ na wɔba kyɛ sɛ ɔno deɛ kyɛ sɛ watena hɔ akyɛ yie ɔwɔ ne biribiara na ɔbaa no gyee peneɛ Barima no waree ɔbaa no ara, ɛhɔ ara na ɔde ɔbaa no kɔeɛ, ɛfiri sɛ ɔbaa no ɔni baabi da. Efie a wɔte ma yɛ barima na asi. Nti awareguo no baeɛ no, barima no agye ne fie, wagye n'agyapadeɛ. Nti wɔrekɔ yi koraa no, ɔnni baabi a wɔrekɔ akɔda. Barima no kyɛ sɛ, barima no wɔ yɛɛ biribi a ɛhɔ ara na barima no de no kɔeɛ. Ɛfiri sɛ n'adamfo no a wɔyɛɛ saa ade no, ɔno ɔni kunu, ɔnya barima koraa na wasi ne pɛ. na aka sɛ ɛkɔ akɔyɛ aware sɛ nti n'adamfo no aware no ɛyɛ ne ya nti wɔsɛe n'adamfo no ma ɔkyɛ sɛ wɔn mmienu nyinaa wɔn ayɛ pɛ nti didim didim didim wɔhwehwɛ n'adamfo no a wɔhu n'adamfo no ɔbɛte na n'adamfo no obiara bɛware no de ne kɔ ɛhɔ na ɔhyɛ ase sɛ wɔde ne nsa egu ne ti watwa wrong meat nti ɛyɛ saa ne kunu no a wɔpame ne yere no nso Ɔbɛte sɛ wo yere no kwan a wode no faa so no, Nyame adom, obi foforɔ asuo no mu aware no de no kɔ. Kyɛ sɛ, ɛhɔ na bɛrima no bɛka sɛ, ah, mayɛ mistake. Ɔwɔ sɛ nka asɛm bi baeɛ, nka menya aboterɛ na mehwehwɛ mu yie, anaasɛ metie me yere, ɛfiri sɛ menim me yere, menim nipa a wɔyɛ. Bɛrima no yɛ sɛ wɔkɔ akɔpɔ ɔbaa no akyɛw. Ɔbaa no antie no, firi sɛ Nyame, wo maa no bɔɔ dam no, Sɛ anka ɛnyɛ Nyame na ɛbaa mu no a anka ɔwuiɛ a, anka wobɛnyane no akɔ akɔpa no akyɛ wo. Ɛhɔ na bɛrima no rebɛka akyerɛ no sɛ, ɛyɛ w'adamfo wei w'adamfo wei na ɛde saa naked pictures no nyinaa brɛɛ me. Ɛbɛka nsɛm a meka kyerɛɛ wo no nyinaa a megyinaa so de gyae aware no, ɔbɛkaa ne nyinaa kyerɛɛ me. Anuanom, ɛyɛɛ girl no yia yie ɛfiri sɛ n'adamfo brɛboɔ a wɔne ne bɔ kosua tafrɛ na atumi adi ne hwammɔ sei. Nti ɛyɛɛ no ya ma Ɔka kyerɛ n'adamfo no sɛ, Meda wo ase. Nea woayɛ me yi, meda wo ase. Nyame nhyira wo. Na ɛyɛ wo sɛ minhu akyiri. Anaasɛ ɛyɛ wo sɛ woreyɛ me ma matete apansam. Nea woyɛɛ me no mpo, apagya me more than that. Apagya me. Nti me nuabaa yi se memfa ne story yi mmra mmɛto Suro Nipa dwumadie so. Na wo a wohwɛ Suro Nipa dwumadie, hɛ, sɛ nipa no ɔyɛ wo maame, sɛ ɔyɛ wo papa, mɛngye wɔ nipa dasani biara ndi dabiara da. Ɛna titiriw wo fon. Mɛma nnipa dasani bi anhu wo fon password da. Efisɛ sɛ nka ne fon no wɔde password too so a, Canadamfo no amfa saa adi yɛ odidi ne yɛn mfɛn bi no. Nti mɛngye nnipa dasani bi ndi. Mɛmfa wo fon ɛmma w'adamfo.

Adɔfoɔ, na ɛnnɛ so nnipa dwumadie a yɛde brɛ mo, aha na yɛde mo bɛsi. Obiara mfa ne ho ma Kristo, na Kristo na ɔde wo ho ma na adeɛ nyinaa di boa wo na ɛwie wo yie. Adɔfoɔ, yɛwɔ aboafoɔ bi a wɔsɔ mo ase ma mede dwumadie yi brɛ wo. Aboafoɔ a wɔdi kan yɛ Original King a dodoɔ no ara frɛ no King Wine, ɔwɔ Techiman, ɔsɔ mo ase. Ɛne Sky G, ɔno nso sɔ mo ase ma mede So Nnipa dwumadie yi brɛ wo. Ɛne Nana Ba, Nana Ba One, ɔno nso sɔ mo ase ma mede So Nnipa dwumadie yi brɛ wo. Ɛne Beyonce, Beyonce GH Baron, ɔno nso wɔ South Africa, ɔsɔ mo ase. Ɛne Rare Money, ɔno nso wɔ Italy, ɔsɔ m'ase ma mede su nnipa dwumadie yi brɛ mo. Na nnɛ, program a yɛde brɛ mo, aha ne yɛde rebɛsi. Baabi baabi biara wopɛ yɛ program no bi a, kɔ Facebook, YouTube, Instagram, wobɛnya bi na woahwɛ no fɛfɛɛfɛ. Sɛ worehwɛ yɛ wɔ YouTube a, na woasubscribe to yɛ YouTube channel no ama yɛn. Yɛda mo ase. Dasɛnnɛ, yɛahyɛ mo bɔ sɛ Ghana time 7pm sharp na yɛde su nnipa dwumadie yi bɛbrɛ mo. Dasɛnnɛ, yɛbɛsan ne mo ahyia.